Il-ġurnata, il-Ħamis, u b'hekk nerġgħu niltaqgħu flimkien għal programm it-tbassir, programm ġdid li dis-sena ġie varat mill-Kamra Sportiva. U miegħi Karl Parnis illum bis-saħħa ta' ejabet.com ħa naraw l-aqwa konfronti u l-bets li għandhom fis-Serje A. Nibdew bil-partiti għandna Fiorentina Napoli, Juventus Inter, Milan Bologna. Mela, għandna partiti jaħarqu u sbieħ fosthom id-derbi d'Italja fejn qed naraw li l-Juventus ħajilqgħu ġewwa darhom lill-Inter. Rebħa l-Juventus tkun 2.62, draw ikun 2.49, Disa' erba' skużawni, u rebħa l-Inter tkun 2.78. Hawnhekk qed naraw odds li l-logħba ta' draw għalihom mhux ħadd iġi, ma jien nemmen li din il-logħba l-iktar li ħadd ispiċċa hija draw. Logħba oħra sabiħa ferm Ġewwa l-Armstremio Franchi ta' Firenze ħansibu lil Fiorentina jilqgħu liċ champions Napli biss dawn skont tejabet.com huma sfavoriti għalfej għax lodz qegħdin hekk. Rebħa l-Fiorentina hija ta' 3.69, draw huwa ta' 3.08, Imma rebħa l-Napli, jiġifieri l-marka tnej, hija ta' 2.11, jiġifieri dan ifisser li n-Napli huma ffavoriti li jespunjaw l-Artemio Franchi u l-Fiorentina jitilfu. Mela, logħba oħra li xtaqt niddiskuti magħkom hija din bejn Milan u Bologna fejn qed naraw li eja bet.com jagħtu lil Milan favoritissimi li jerbħu din il-partita bil-bet tkun 1.88 b'rebħa għar-Rossoneri, id-draw huwa stmat imbagħad fuq 3.45 biss rebħa l-Bologna narawha ftit distanti għaliex ejjabet.com qed jgħidulna li Jekk tirbaħ inti il-Bologna dawn tieħu erba' ma' kull waħda li tagħti inti. Mela, dawn kienu l-aġġornamenti tiegħi Karl Parnis rigward dawn it-tlet partiti, grazzi nerġanejt għall-ebel.com, bis nemmen jien li ma tantx naqbel ma daw il-bezz u l-verdetti jkun li Fiorentina, Napoli, Juventus Inter. Nemmen li jkunu riżultati ta' draw, biss imbagħad il-Milan mal-Bologna naħseb iva rnexxielhom jikkonvinċuni li l-Milan wasal il-punt li jerbaħ għax hekk naħseb il-Milan ma jerbħux ikunu waslu fi kriżi. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom Karl Parnis jawguralkom ir-rebħ Biss ħaġa ngħidilkom ħbieb, jekk għandkom tilagħbu, ilagħbu b'mod moderat. Kulħadd għandu l-familji, allura moħħna hemm. Il-logħob jekk jaħkmek jiġi u jsir vizzju ikrah. Grazzi talli ssegwuna u jekk Alla jrid narawkom Għal nhar it-Tnejn li ġej mbagħad nerġa' nirritorna fil-programm Botta u Risposta.
Ejabed.com, l-azla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, inaqat, id-deposita, bieċans li tirbaħ. Ejabed.com, dejjem ilab b'mod responsabbli.
Grazzi Karl tal-kummenti tiegħek rigward is-Serie A Taljana fi tmiem il-ġimgħa kif qegħdin taraw minn fuq l-isfond jien ser nkun nerġa' qed inkellimkom fuq il-logħbiet tal-Kampjonat Malti. Fi tmiem il-ġimgħa jirritorna l-Kampjonat Youhealth Premier fejn jispikkaw żewġ logħbiet li se jintlagħbu appuntu fi Tony Bezzina Stadium waħda għada l-Ġimgħa fit-tmienja u nofs u oħra s-Sibt fis-sitta u kwart, ovvjament se nimxu b'ordni kronoloġika. Għada fit-tmienja u nofs Valletta jilagħbu kontra Marsaxlokk, il-Beltin illi s'issa kellhom żewġ logħbiet tajbin ħafna kontra Birkirkara u Ħamrun Spartans imma li s'issa għadhom ma rebħux konfront wieħed iżda ġabu żewġ drojiet. Jiltaqgħu ma' tim ta' Marsaxlokk li ġejjin minn żewġ rebħiet kontra Mosta u kontra Naxxar Lions. Din naħseb se tkun sfida tajba bejn żewġ timijiet illi qegħdin ifittxu post ma' l-ewwel sitt eventwalment u jekk ngħidilkom previżjoni għal din il-logħba Jiena nemmen li ħa naraw rebbieħ, issa ikunx il-Belt jew Marsa x'lok ma nafx imma jiena dejjem immur għal previżjoni ta' wieħed tnejn għal din il-logħba. Il-logħba l-oħra li ser niddiskuti fejn jidħol il-Kampjonat Premier se tkun dik bejn Hibernians u Birkirkara logħba li tintlagħab fis-sitta u kwart tas-Sibt, logħba bejn żewġ settijiet ta' partitarji rivali, Hibernians illi ġejjin minn draw ta' Tnejn bi tnejn kontra Żabbar Saint Patrick u għandhom ukoll diversi injuries fit-tul u Birkirkara illi għadhom ma skurjawx gowl f'dan il-kampjonat, żewġ drawijiet kontra Gżira United u Valletta. Sakemm ġejna biex nirrikordjaw il-video kienu għadhom ma ħabbrux il-coach il-ġdid, dan għaliex Stefano De Angelis tkeċċa. Nemmen li ħa tkun logħba missilta ħafna bejn dawn iż-żewġ timijiet u ma neskludix illi naraw draw bejn il-Hibs u Birkirkara. Min-naħa l-oħra, fi tmiem il-ġimgħa ukoll jibda l-kampjonat BOV Challenge u ż-żewġ logħbiet li nixtieq nimmarka minn dan l-ewwel ġurnata tal-kampjonat, it-tnejn se jintlagħbu s-Sibt fit-tmienja u nofs. Fil-Victor Tedesco Stadium, Birżebbuġa St Peters jilagħbu kontra Pieta Hotspurs. Is-St Peters illi investew ħafna għandhom ambizzjonijiet kbar għal dan il-kampjonat u se jilagħbu kontra Pieta Hotspurs illi qegħdin ifittxu li din is-sena jkunu ma' ta' quddiem u possibilment jiksbu l-promozzjoni. Promozzjoni illi żgur hija l-mira ewlenija taż-żewġ timijiet li ser ikunu qed jilagħbu fl-istess ħin is-Sibt fit-tmienja u nofs fiċ-Ċentinarju ta' Ta' Qali, qed nirreferi għad-derby bejn Melita, li ġew relegati mill-Premier League is-sena li għaddiet, u Swieqi United illi tilfu l-promozzjoni verament għal ftit. Nistenna ħa jkunu żewġ sfidi kombattutissimi u jkolli nagħti previżjoni għal dawn iż-żewġ logħbiet Birżebbu ġokle ta' Hotspurs, nazzarda ngħid wieħed X, bħal dik ir-rebħa l-Birżebbu ġo Jongro. Melita Swieqi, naħseb ikolli nilgħab il-flus nilgħabhom fuq Swieqi United li tirbaħ dan il-konfront. Min-naħa tiegħi daqshekk, ngħaddi l-linja lil Roberto De Brincat biex ikun jista' jtikom l-analiżi fuq il-futbol Ingliż. Infakkarkom il-messaġġ tal-isponsor tagħna Ejjabet dot com, Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Il-kumplament tas-serata t-tajba.

Nirringrazzja lil Karl u l-Antonello ta' tbassir tagħhom. Jiena llum ħana titbassir tiegħi fuq żewġ logħbiet mill-Kampjonat Premier Ingliż. L-ewwel logħba hija bejn West Ham kontra Tottenham Hotspurs, derby ta' Londra, bħalma nafu f'Londra hemm ħafna bosta derbies peress li hemm ħafna timijiet li jikkompetu fil-Kampjonat Premier. Mhu l-logħba bejn West Ham u Tottenham Hotspurs hija waħda mid-derbies li jkunu mistennija. Żewġ timijiet li kellhom bidu ta' kampjonat fuq nota differenti. Tottenham li bdew tajjeb ħafna, però fl-aħħar ħarġa tagħhom home sofrew telfa mhux mistennija kontra Bournemouth. Filwaqt li West Ham, propju fl-aħħar logħba li lagħbu qabel il-waqfa għal-logħbiet internazzjonali, kisbu l-ewwel punti tagħhom fil-Kampjonat Premier meta għelbu lil Nottingham Forest barra minn darhom. Din hija logħba li ovvjament Tottenham jibdew bħala favoriti. li jiksbu tliet punti, però bħalma nafu derby huwa dejjem derby u għalkemm kapaċi jkun hemm it-tbassir u anke forsi differenza fil-punti u fil-klassifika, derby dejjem huwa logħba miftuħa u ovvjament kull riżultat jista' jmur lejn naħa jew oħra. It-tbassir ta' Eijabet jgħid li rebħa għal West Ham, qegħda ta' 3.30, riżultat ta' draw, qiegħed 3.50, filwaqt li rebħa għal Tottenham Hotspurs hija għandha l-odd ta' 2.08. Bħalma juru l-odds u bħalma għedt l-ewwel jiena, Tottenham jibdew bħala favoriti li jiksbu t-tliet punti minn din il-logħba. It-tbassir tiegħi huwa dak ta' riżultat ta' draw. It-tieni logħba li se nitkellem fuqha ma jistax jonqos hija d-derby ta' Manchester bejn Manchester City u Manchester United. Żewġ timijiet li kellhom bidu pjuttost diżappuntanti minkejja l-kampanja akkwisti massiċċa li għamlu ż-żewġ timijiet, però s'issa wara tliet logħbiet, Manchester United għandhom erba' punti filwaqt li Manchester City għandhom tliet punti meta minn tliet logħbiet sofrew żewġ tilfiet. L-odds għal din il-logħba qegħdin rebħa għal Manchester City ta' 1.69. draw qiegħed 4.10 filwaqt li rebħa għal Manchester United qiegħda 4.30. Bħalma juru dawn l-odds, rebħa għal Manchester City li ħa jkunu qed jilagħbu fl-Etihad Stadium hija l-iktar riżultat prevedibbli. Naħseb li eħe, Manchester City jibdew bħala favoriti. li jiksbu tliet punti f'din il-logħba, però l-istess bħal-logħba bejn West Ham u Spurs, dan huwa derby, derby pjuttost jaħraq, derby pjuttost mistenni mis-supporters taż-żewġ timijiet, anke vis-à-vis l-fatt tal-bidu negattiv li kellhom iż-żewġ timijiet. Ovvjament meta tim iwettaq bosta bidliet fl-iskwadra tiegħu jkunu rrid ċertu żmien biex il-plejers jissettiljaw u jidraw is-sistema u kemm is-City u kemm il-United akkwistaw bosta plejers u ovvjament mhux faċli li l-plejers isibu mill-ewwel posthom fis-sistema tattika. tal-kowċ rispettiv tagħhom. Ovvjament ħadd ma stenna li dawn iż-żewġ timijiet minn Manchester ikollhom bidu daqstant negattiv. Naħseb li t-tnejn li huma ħa jagħmlu minn kollox biex jużaw din il-logħba bħala turning point fil-kampjonat rispettiv tagħhom. Naħseb li l-pressjoni ovvjament qiegħda fuq iż-żewġ naħat. għalkemm forsi Amorim għandu aktar pressjoni mill-kollega tiegħu peress li ovvjament Guardiola matul is-snin rebaħ bosta trofej ma' Manchester City filwaqt li Amorim ġie ġewwa Old Trafford b'ħafna b'ħafna sens ta' ta' pożittività għal dak li wera ma' Sporting Lisbon. Però s'issa minn dak rajna ftit li xejn. Jiena l-pronostiku tiegħi u t-tbassir tiegħi huwa rebħa għal Manchester City. Dak kien it-tbassir tiegħi għal dan it-tmiem il-ġimgħa. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejjabet, dejjem ilgħab b'mod responsabbli.